F'dak iż-żmien, Ġesù kien se jaqbad it-triq. Meta mar fuqu wieħed jgħaġġel, niżel għal rkupptejh quddiemu u qallu, Mgħallem tajjeb, x'għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta' dejjem? Għaliex qiegħed issejjaħli tajjeb? qallu Ġesù. Ħadd ma hu tajjeb ħlief Alla biss. Inti l-kmandamenti tafhom, La toqtolx, la tiżnix, la tisraqx, la tixhidx fil-falz, la tiħux bil-qerq dak li hu ta' ħaddieħor, weġġaħ lil missierek u 'l ommok. U dak wieġbu u qallu, Mgħallem, jiena dan kollu Ilni nħarsu minn żogħżiti. Imbagħad Ġesù xeħet fuqu ħarsa ta' mħabba u qallu, Ħaġa waħda tonqsok, mur bigħ li għandek, agħtih lill-fqar, u jkollok teżor fis-sema. Imbagħad ejja u imxi warajja. Imma għal dan il-kliem, ir-raġel qarras wiċċu. U telaq b'qalbu sewda, għaliex kellu bosta ġid. Ġesù imbagħad ħares ħarsa madwaru u qal lid-dixxipli tiegħu, Kemm hi iebsa għall-għonja li jidħlu fis-saltna ta' Alla! Id-dixxipli stagħġbu għal din il-kelma. Imma Ġesù reġa' qalilhom, Kemm hi iebsa, uliedi, li wieħed jidħol fis-saltna ta' Alla! Eħfef li ġemel jgħaddi minn għajn ta' labra milli wieħed għani jidħol fis-saltna ta' Alla. U huma stagħġbu wisq aktar u bdew jgħidu wieħed lill-ieħor, Mela min jista' jsalva? Ġesù ħares lejhom u qalilhom, Għall-bnedmin dan ma jistax ikun, imma għal Alla iva, għax għal Alla kollox jista' jkun. Qabeż Pietru u qallu, Tajjeb, aħna ħallejna kollox u ġejna warajk. Qallu Ġesù, Tassew ngħidilkom, li fost dawk kollha li minħabba fija u l-evanġelju jħallu lil djarhom jew lil ħuthom jew lil ommhom jew lil missierhom jew lil uliedhom jew l-għelieqi tagħhom, ma hemm ħadd fosthom li minn issa f'din id-dinja stess ma jirċevix għal mitt darba iktar djar, aħwa, subien u bniet, ommijiet, ulied u għelieqi, flimkien ma' persekuzzjonijiet, u l-ħajja ta' dejjem fiż-żmien li ġej. Il-Kelma tal-Mulej tifħi lilek Kristu. X'jagħti t-tama u s-sodisfazzjon lix-xewqa tagħna għall-kuntentizza u s-sigurtà? Iż-żagħżugħ tal-Vanġelu tal-lum, minkejja li kien jobdi l-kmandamenti, kellu qalbu mimlija bis-sigurtà u l-kuntentizza li ħaseb li l-ġid li kellu se jagħtih. Minkejja dan, interessanti li wieħed jinnota, li wara li Ġesù urih x'kellu f'qalbu, iż-żagħżugħ telaq minn ħdejn Ġesù imdejjaq minflok ferħan. Għaliex? X'ried ifisser Ġesù meta qallu ikollok teżor fis-sema? X'tip ta' teżor kellu dan il-ġuvni? It-teżor tal-ħajja tagħna għandu konnessjoni speċjali mal-qalb, il-post fejn il-bniedem jixtieq u jixxenna għal xi ħaġa, il-post tar-rieda u tal-iskopijiet tagħna. Infatti Ġesù f'okkażjoni oħra qal fejn hemm it-teżor tiegħek hemm hi wkoll qalbek. Dan il-ġuvni Poġġa qalbu f'dak li ma kienx se jagħtih it-teżor dejjiemi li offrilu Ġesù. Ġesù nnifsu hu l-akbar teżor li jista' jkollna. Li nerħu kollox biex ikollna lilu bħala t-teżor tagħna mhix xi ħaġa ta' swied il-qalb, anzi, dan jirriżulta f'ferħ kbir. Li tbigħ dak li għandek jista' jfisser ħafna affarijiet differenti. Il-ħbieb L-impjieg, l-istil tal-ħajja li tgħix, x'tagħmel bil-ħin liberu tiegħek. Kull min kien ġeneruż ma' Alla jew mal-oħrajn dejjem skopra li qatt ma seta' jaqbeż lil Alla fil-ġenerożità tiegħu lejna. Alla l-istess ġenerożità li jagħtina l-ġid spiritwali li jisboq bil-bosta dak materjali u li jimlina ferħ li ħadd ma jista' jisrequlna. Hu biss jista' jissodisfa x-xewqat l-aktar profondi tal-qalb tagħna. Hu għamilna għalih. Inti lest li titlaq dak li jista' qiegħed iżommok milli tfittex il-ferħ veru f'Ġesù? Ġesù kien proprju kontra li jkollok il-ġid materjali? U għaliex jidher li fil-punt li jqajjem illum donnu għandu twissija qawwija kontra min hu sinjur u anki kontra dawk li jixtiequ li jkunu sinjuri? Nafu li Ġesù ma kienx kontra l-għana fih innifsu u lanqas kien kontra min kien sinjur, Kellu bosta ħbieb li kienu sinjuri, inkluż dawk li kienu jiġbru t-taxxi. Wieħed minnhom sar anki appostlu. Ġesù kien qed jalludi għall-għerf tat-Testment il-Qadim li nsibu fil-ktieb tal-Proverbji, kapitlu 28 vers 6. Aħjar il-fqir li jgħix bla ħtija mill-għani li jimxi fit-tgħawwiġ. L-istess tip ta' għerf insibuh fis-Salmi. Ġesù jidher li qed jgħid li hu kważi impossibbli għas-sinjuri li jgħixu bħala ċittadini tas-Saltna ta' Alla. Il-ġemel kien ikkunsidrat bħala l-akbar annimal fil-Palestina. L-għajn tal-labra setet tiġi interpretata letteralment. Jew setet b'mod figurattiv tiddeskrivi passaġġ dejjaq fil-ħitan tal-belt li kien użat mill-vjaġġaturi meta l-passaġġ il-kbir li kien hemm għall-pubbliku kien jiġi msakkar meta jidlam. Għaliex Ġesù rrid jagħmel tant enfasi fuq il-periklu ta' min jgħix fil-għana. Dan il-ġid jista' jagħmilna niddependu fuqu b'mod żbaljat. Il-għana jista' wkoll iwassalna għal xewqat ħżiena u egoistiċi. Ġesù fuq dan il-punt jagħtina il-parabbola tal-għani u ħutu li kienu sinjuri, Lazzru, Għax ma qdiex lil Alla, u għax kien xħieh u ma qasamx ġidu mal-fqir Lazzru, spiċċa fl-infern. Din insibuha fl-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 16, vers 19. Ġesù joffrilna teżor li ma jista' jiġi kkumparat mal-ebda ħaġa ta' din id-dinja u li la l-flus ma jistgħu jixtru u lanqas il-ħallelin ma jistgħu jisirqu. Qalbna mistiedna tintrabat ma' dan l-aqwa teżor. Il-ġid materjali jista' jxekkilna f'din id-dinja diment li ma npoġġux l-għassa fuq qlubna u norbtu qalbna biss mat-teżor veru li hu Alla u s-Saltna tiegħu. U int, fejn qed tpoġġi t-teżor tiegħek? Fejn tinsab qalbek? Mulej, int sraqtinna qalbna u ftaħtinna t-teżori tas-sema. Kun int biss mulej it-teżor u l-għaxqa tiegħi u tħalli xejn xi jżomni billi natik kollox. Kulma għandi u kulma jien, kif fuq kollox għamilt int stess miegħi, li sirt fqir għalija biex jien insir sinjur bil-għana tiegħek. Amen.